Mi oeddwn i'n byw yn San Ffestiniog am y pum mlynedd cynta' mywyd i. Mi oedd fy nhaid, fy nain, a mi oedd fy nhaid yn nabod Hedd Wyn, a mi oedd fy nain yn nabod cariad Hedd Wyn, Ginny Owen, oedd yn byw yn San Ffestiniog. A felly, bob hyn a hyn, o'n i'n gofyn i taid gael stori Hedd Wyn. A o'n i'n gweld hi'n stori drist a dramatig yn, yn, yn ifanc iawn. ac yn sicr dyna oedd y dechreuad yn bendant. Rwy'n cofio wedyn gweld um, un o lyfrau fy nhaid ac englyn i'r cofan filwr ifanc o lan Ffestiniog yn yno. Oscar Phillips, Caerffeiledd, yn y llwyn heb y llanc siriolwedd. Er hynny, peri rhinwedd ei oes fwyn uwch nos ei fedd. Dechrau holi wedyn, be oedd y peth yma? Mae wedi mynd â gymaint o, o bechgyn ifanc. gan gynnwys Hedd Wyn oedd yn fardd ac wedi ennill y cadair a ddim yno. A dwi'n cofio Cynan yn siarad am mab y bwthyn Cynan yn ifanc iawn a fe onodd y grearddraff anhygoel ar ei achos oedd hwn yn disgrifio ymladd yn y ffosydd yn gignoeth, onest a oedd yn rhywbeth newydd yn, yn y Gymraeg. A wedyn pan o'n i'n yn fy arddegau fe aeth ffrind i mi brynu llyfr Gwaith Wilfred Owen, hwn yn swyddog milwrol, uchel i barch gan ei filwyr, ond mi oedd yn chwyrn yn erbyn rhyfel. Yym, a mi oedd hwn wedi apelio ata i, a mi wedi, yn ifanc iawn, fu'n i feddwl oedd, wel, be oedd y peth? Mae'n rhaid, ti'n rhaid i bobl ymladd, a do'n nhw ddim eisiau mynd i ymladd, chael eu lladd. Felly, rhwng Wilfred Owen a Hedd Wyn, A mae'r ddau o hyd yn arwyr, gyda i. Um, fanno yn sicr ddechrau o'n rhywbeth. Wel, i wedi bod yn cyhoeddi llwyr ers nifer o flynyddoedd. Gael sy'n ym hen i sgwennu ffilm am Hedd Wyn. Sgript a ffilm. Wedyn, o'r ffilm neu o'r ymchwil ar gyfer y ffilm y daeth cofiant i rywun. Ar ôl mi lunio'r sgript ar gyfer y ffilm, sydd yr wrth i'n rhoi'r ffilm ynghyd, mi es i ati i gasglu fy ymchwil ynghyd i sgwennu cofiant i rywun. Yy, Gwae fi fy myw oedd y teitl gyfrifol. Mi oedd hynny wedyn arwain naturiol at lyfrau eraill, fel Colli'r Hogiau, hanes y Rhyfel Byd Cyntaf, o safbwynt Cymreig ydyn nhw, a wedyn yym Gwaed y Bechgyn, blodeugerdd o gerddi gan feirdd y Rhyfel Byd Cyntaf, sifiliaid a milwyr, ond mae'n rhoi darlun cyflawn o'r ymateb ar y pryd i'r i'r rhyfel. A wedyn blodeugerdd Saesneg hyd yn oed, o gyfieithiadau o'r Gymraeg a cherddi gwreiddiol a rhyddhau trwylo yn y Saesneg. Out the fire of hell, wedyn ma' ma'r peth wedi dwyn ffrwyth. Adeg ymchwilio ar gyfer y llyfrau yma, dwi'n gwir, e, mi o'n i'n darllen rhifynnau di ben draw. Yr Western Mail oedd y papur yn y dan sylw fan hyn, yn sôn bapur cenedlaethol. E, ac wrth gwrs, dwi'n gwneud yn yr hen lwrgell yn Abertawe, wedi symud y byn hyn, ac yna oedd yr hen beirianna microfilm a nhw'n bethau mwyaf anodd i'w trin rhywsyd. Ac oedden nhw rhyw rai na nhw fel, fel hen hen ffilmiau rhywsyd. Be a fe'n haro i oedd, um, wel, gyntaf o'r yr holl fechgyn yn cael ei lladd, bob wythnos, bob diwrnod, rhestr o'n nhw. Yn wedi gos yn y frwydr fawr o'n som, Oedd y papurau'n llawn o enwau a lluniau. A fysa nhw i gyd yn syllu arnoch chi, efo rhyw, efo rhyw wacter yn ei llygyd. Dim nid balchder, ddim yn gweld dim dewrder, just gwacter rhywsut. Maen nhw'n edrych yn honni o hyd drwy'r print toredig. Syllu, llygad-drythu yn drist ar y rhai sy'n ymchwilio i'w hanes. Mae'r wynebau a'r llygaid cwestiyngar, cyhuddgar hyn Hynny ydi, faswn holi pam, pam ges i fy lladd. Faswn gofyn i chi, ti'n ymchwilio i'n hanes ni? Dwed, da ni'm yn gwybod. A cyhuddgar, maen nhw'n cyhuddo ni, unrhyw un sydd wedi caniatau hyn ddigwydd. Dyna gynnau, a maen nhw'n rhythu i fyw yn llygad. Fel dwi'n dweud, maen nhw'n... Da chi'n meddwl am ambell i lun, a chi'n meddwl bod y llygyn eich dilyn chi ddim ots ble ewch chi, mae rhain yn syllu arnoch chi'n uniongyrchol. A wedyn yr holl enwau 'na, ac enwau tebyg iawn, a mae Cymru ddyn nhw. Yr un o'ch chi byth i cofio nhw, John Jones, Owen Williams ac yn y blaen ac yn y blaen. Rhesi di ben draw enwau. Enwau cyfoedion a ddiwallodd y wanc y fidog. Yn wedi bod yn fidog, mae fe rhyw, mae rhyw an henfil sy'n eisiau signo'i gwaed nhw. Am foddfa, a mi oedd hi'n foddfa waed, roedd hi'n Hynny ydi, bloodbaths o'r gair Saesneg, boddfa, boddfa o waed. A wedyn, mae'r enw yma wedyn dawnsio fel llwch ymlaen i'n llygaid. A hynny bod graen go wael yn y ffilm, da chi'n meddwl bod yna llwch man, da chi'n meddwl? Dyma'r enw, cymryd ganolbwynt ar yr enwau yn, yn, yn, yn y pennill cyntaf. Yr enwau hyn a naddwyd ar gerig yn ddidrugaredd yn ddiweddarach. Hynny di, um, Pwy bynnag oedd yn cynio'r enw yma, saer maen yna, faint o dosturiad yma, neu I just gwaith oedd iddo a chyflog. Mae nhw'n yma yn eu cannoedd, cannoedd ar gannoedd ar gannoedd anghofiedig o enwau. Llond colofnau o enwau fan hyn, nes bod pob colofn yn gof golofn gul i goffáu'r hogiau a phob rhifyn yn gofeb ryfel ynddo ei hun. Ailadrodd cannoedd i drio cyfleu yr yr holl beth, yr holl drasiedi. Cannoedd ar gannoedd ar gannoedd anghofiedig o enwau. Da ni'm yn cofio, mae'n mae'n cael ei ddarllen ar, ar y maen. A hyn wedyn sy'n syndod, chi'n... oedd hon yn drasiedi enfawr, oedd hi'n drasiedi fyd-eang. Welwyn mwy chyffelyb erioed o'r blaen. A dych chi'n meddwl, wel, be arall oedd yn y cyfnod? Dim ond rhyfel oedd. Be allach ddysgu meddwl amdano fo? Dim ond rhyfel. A dwi'n byr syni fi wedyn, ydy, nath ydych chi am colofn narddio, colofn ffasiynau, uh, colofn ffilmiau, ac yn y blaen. Yng nghanol hwn i gyd, oedd y merched yn poeni beth nhw'n mynd i wisgo, oedd y garddwyr yn poeni beth nhw'n mynd i blannu a phryd a sut. Ond y golofna na peldroed ar y cychwyn. Dyna dwi'n neud wedyn, ni'n mynegi'r syndod bod y fath bethau cyffredin a naturiol bywyd uh, yn digwydd yn yr un papur a'r drasiedi enfawr yma. Yng nghanol y fath gyflafan, fel dwi'n gael, roedd bywyd yn mynd yn ei flaen, fel petai na ddim byd o'i le. Yma rhwng y lluniau o ffrogiau hetiau haf, y golofn, yn y golofn ffasiynau, a merched gwasgeiddig yn gwisgo eu peisiau'n dwt, mae Meirwon Passchendaele. Wel, dyna'r math o beth llwch chi'n neud gyda'r gynghanedd ydy gosod dau eithaf cyferbyniol yn yr un llinell, a wrth gwrs mae'n cryfhau'r llinell. Yn fanna, mae nhw'n gwisgo eu peisiau'n dwt, dwt, petticoats, nhw'n galw nhw. Um, uh, A wedyn y meirwon yn pasio ar y ddau beth. Mae'r tunnell yna'n dod â'r ddau beth ynghyd. Ac wedyn dyma'r syndod, dwi'n meddwl, a'r gynghanedd eto'n cryfhau gobeithio, mae lladdfa ar raddfa na welwyd ei thebyg erioed. Hwnna di'r syndod. Ac am hynny, mae'r gerdd yn gwneud, mae am, mae am y rhyfel a'r drasiedi yn y blaen, ond am y syndod a'r rheidrwydd o farw bod rhaid i fywyd fynd ymlaen, sy'n dod i'r pen dod i ddiwedd y gerdd. Mae ril y ffilm dadweindio yn ôl i'r pen, dadweindio'r blynyddoedd, blynyddoedd diniweidrwydd, yn ôl i ddechreuad pob rhifyn o'r papur rhyfel. Awn ninnau'n ôl i fwydo'r holl feirwon hyn, y meirwon hyn sy'n syllu arnon ni o hyd, o ryw fyd arall, a mae rhyw fyd arall, yn llythrennol o ryw fyd arall i berfedd ein cyfrifiaduron, ac ar ôl didol ein holl nodiadau, a chael trefn ar ein hymchwil, trown hunllef y bechgyn hyn yn droed nodi'n oer ar wylo tudalen, hynny ydi, ymchwil, 'da ni'n bwydo'r holl yr holl fanylion yma, yr holl nodiadau yma i'r cyfrifiadur, gael siap ar y llyfr, a cyd i'r pechion y pen draw di, toed nodyn oer, hynny di, os da, da, da ni'n tosturio o ddifri wrthyn nhw, neu ai deunydd ymchwil a llyfr ydyn nhw. Wel, gobeithio ddim, ond y syniad ydy yr holl ddioddefaint yma yn cael ei gywasgu yn y pen draw i ddim hyd o un toed nodyn. Felly dyna sy'n tu ôl i'r gerdd ydy Mewn gwirionedd, yr emosiynau cymysglyd cyferbyniol yma o'r drasiedi enfawr, o'r naturioldeb, a synnu mewn ffordd bod bywyd yn mynd ymlaen achos bod rhaid i bywyd mynd ymlaen y pen draw, dyna y syniadau tu ôl i'r gerdd. Y genhedlaeth goll. Wrth ddarllen rhifynnau'r Rhyfel Mawr o bapur cenedlaethol, maen nhw'n edrych yn ôl i'r hyd drwy'r print aredig, syllu, llygadrythu'n ddrist ar y rhai sy'n ymchwilio i'w hanes. Mae'r wynebau a'r llygaid cwestiyngar, cyhuddgar hyn yn rhythu i fyw ein llygaid, ac mae'r enwau hyn, enwau y cyfoedion a ddiwallodd Wang Cyfidog am foddfa o waed, yn dawnsio fel llwch o flaen ein llygaid, yr enwau hyn a naddwyd ar gerrig yn ddidrugaredd yn ddiweddarach. Maen nhw yma yn eu cannoedd, cannoedd ar gannoedd ar gannoedd anghofiedig o enwau, llond colofnau o enwau fan hyn, nes bod pob colofn yn gof golofn gul i goffáu'r hogiau, a phob rhifyn yn gofeb rhyfel ynddo ei hun. Ac eto, yng nghanol y fath gyflafan, roedd bywyd yn mynd yn ei flaen, fel peta 'na ddim byd o'i le. O leia, dim byd o bwys, dim trasiedi cenedlaeth na gwaedd o ddigwyddiad. Yma, rhwng y lluniau o ffrogiau a hetiau haf, yn y golofn ffasiynau a merched gosgeiddig yn gwisgo eu peisiau'n dwt, mae Meirwon Passchendaele, yn cael ei henwi'n un rhes, ac yma, rhwng y golofn arddio a'r colofnau pêl-droed, mae lladdfa ar raddfa na welwyd ei thebyg erioed. Mae ril y ffilm yn dadweindio yn ôl i'r pen, dadweindio blynyddoedd diniweidrwydd yn ôl i ddechreuad pob rhifyn o'r papur rhyfel. Awn innau nôl i fwydo'r holl feirwon hyn, y meirwon hyn sy'n syllu arnon ni o hyd o ryw fyd arall, i berfedd ein cyfrifiaduron, a ganol didol ein holl nodiadau, a chael trefn ar ein hymchwil, trown hunllef y bechgyn hyn yn droed nodyn oer. ar waelod tudalen.